Wagi d Transworld Radio i ken-isiwlen s taqbaylit. A mselxir fell-awen ay atmaten di Setma Leqbayel. Lfejer. Lfejer d lweqt mi ara yexfu ṭṭlam. Lweqt mi ara susmen igad isawlen seg ṭṭlam. Lfejer d lweqt mi ara d-yuki bunadem ad yeffeɣ ɣer lxedma n wass ajdid s tazmert tajdiṭ i s-yefka Rebbi. Lefjer, d aweḥyi Ṛebbi i wat ddunit, d aweḥyi n wass ajdid, mi zemren ad ttun lehmum d texṣaṛt n wussan iɛeddan, ad ddun ɣer zdat s ttaḥqiq d timerjiwt tajdiṭ. Akken ara yerr lefjer ɣef udem lqaɛa, aṭas leḥwayeǧ ara yettuḍahṛen i bunadem, leḥwayeǧ yeffren armi d taswiḥt-nni s ṭṭlam n yiḍ. Mi ara d-ikker itri n ṣṣbeḥ deg wul n bunadem, yeɛni mi ara yettufeǧǧeǧ wul-is s tmussni n Sidna Ɛisa Lmasiḥ, ad yefhem aṭas n leḥwayeǧ yeffren fell-as deg ṭṭlam n ddunit uqbel i yeqbel tafat n Ṛebbi. Yella lxilaf ameqqran gar lexbar n Yinǧil d ttɛalim n ddiyana n ddunit. Amasiḥi yettkellen ɣef Sidna Ɛisa Lmasiḥ i tesɛa timerjyut, tettaḥqiq ur nesɛa wara win yettkellen ɣef iman-is neɣ ɣef lenbiya yemmuten. Amasiḥi yezmer ad yini s ttaḥqiq la lmut, la tudert, la lemlayek, la leḥkwam, la leḥwayeǧ n tura, la leḥwayeǧ ara d-yasen, la tizmar, la leɛli. La talqayin, la ula yiwen n lexleq nniḍen ur izmir ad iyi-ifreq ɣef lmaḥi d Rebbi yellan deg Ɛisa Lmasiḥ. Win ur neɛtiq ara mmi-s, lameɛna i t-isellmen fell-aɣ, amek ur aɣ-d-ittak ara diɣen leḥwayeǧ akk yid-s? D Ɛisa Lmasiḥ i yemmuten, yerna yeḥya-d, yettili ɣer uyeffus Rebbi, yettcafeɛ deg-neɣ. Lweqt-agi ttmektayen Imasiḥiyen ɣef lmut taḥagunt n Sidna Ɛisa. Ulawen-nneɣ ččuren d lefraḥ mi ara nmekti imeslayen-is mi d-inna, Nekkini d amezwaru, d aneggaru, d lḥi. Uɣaleɣ mmuteɣ. Aql-iyi ddreɣ seg lqurun ɣer lqurun, sɛiɣ tisura n lmut d tanezduɣt n lmegtin. Acu ara yuggad win yetteklen ɣef umeslek am wagi? Amek ara yesɛu ccek deg wul-is win ijerben tazmert n Sidna Ɛisa ameslak-is iddren? Lmumen-agi yezmer ad yini s ttaḥqiq, Ttuselbeɣ nekk d Lmasiḥ, tura mačči d nekkini i yeddren, lmeɛna d Lmasiḥ i yeddren deg-i. Tudert ay ddreɣ tura deg lǧetta, ddreɣ-tt di laman s mmi-s Rebbi i iyi-iḥemmlen, iseblen iman-is fell-i. Kunwi ttḥessisen iḍ-agi, ɛni tesɛam ttaḥqiq-agi? Neɣ mazal-iken di ṭṭlam mla timerjut? Ṛebbi ibɣa ad ifeǧǧeǧ ulawen-nwen tura, alamma iban-d wass, ikker-d itri n ṣṣbeḥ deg wulawen-nwen.

Mkul yiwen yufa Ṛebbi deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Taḥkayt n cchada n yiḍ-agi tettemcabi cwiya ɣer ayen ḥkan wiyaḍ, lameɛna argaz n yiḍ-agi yebɣa ad ken-yessefhem akken yufa deg Sidna Ɛisa mačči kan lɛafu d leslak, lameɛna d taḥqiq ur nettwaaf ara deg ddunit. Ataya wayen i d-yenna. Yiwet tikkelt mi meẓẓiyeɣ, ruḥeɣ s axxam n xali si lkulij anida qqareɣ. Lxaṭi tella tagway n lxedma, yeɛni la grève, akken qqaren Irumiyen. Xali-agi yesɛa aṭas tektabin, dɣa imi ur sɛiɣ acu ara xedmeɣ, ddmeɣ yiwet yettusemman Taɣẓalit Umasiḥi Tidet. Ur ẓriɣ ara lweqt-nni belli d taktabt-agi ara yilin d lebda n wayen ara yenneqlaben ddunit-iw. Xatima, ayen yettwagedben deg-s mačči d ayen tḥesbem kunwi. Win i t-iketben yessefhem-aɣ-d akken iɛreq-asen ubrid i yimasiḥiyen, d inselmen i d-yernan fell-asen deg ubrid lɛali, i dɛwa Rebbi ad t-yessemneɛ seg ubrid imasiḥiyen, ad t-yawi deg ubrid n luqam, Lislam. Ma d nekk ttwaṛebbaɣ d ineslem imi imawlan-iw tebɛen ddin-agi s ddwam. Baba acḥal d abrid, ulama tuɣ-it-a ulamezza ad ikker xemsa iberdan i wass i wakken ara yeẓẓal. Yemma temmut imi sɛiɣ kan telt snin n leɛmer-iw. Ula d uletma d ɛemmi mmuten di lweqt imi yella aṭan ineṭṭḍen deg temdint-nneɣ. D jidda i yi-iṛebban, i yi-iceggɛen ɣer lmedarsa ad ɣreɣ.

Ula d nekk ur inǧmeɣ ara ad tt-ɣreɣ, lameɛna akken i ken-nniɣ ţektabt iţţusemman Taẓalit Umasaḥ i tidett ibeddlen ddunit-iw. Ɣriɣ-ţ mi ɣur-i ɛecrin sna g leɛmer-iw. Ɣriɣ deg-s ɣef La Bible, mektiɣ-d Inǧil-nni n Baba, bdiɣ a t-ɣreɣ. Imeslayen-is ɛejben-iyi, wehmeɣ ɣef lmaḥib n Ṛebbi i aɣ-iḍehren g lmut d timezliwt n Sidna Ɛisa, la akk deg ḥaggu-ines seg lmeggtin. Ɛejben-iyi imeslayen n lḥeq i yesseḥfaḍ Sidna Ɛisa mi yella deg ddunit. Deffir wayagi cwiya, mmugreɣ yiwen umeddakel i ssneɣ deg lkulij, d amasiḥi. Seqsiɣ-as aṭas ɣef ubrid n Sidna Ɛisa, lameɛna ur yezmir ara ad iyi-iǧaweb swaswa. Yewwi-iyi ɣer yiwen n ccix n lkulij yellan diɣen d amasiḥi.

yiwen wass yeẓra-yi yiwen umdawkel n baba akken ffɣeɣ seg uxxam n ccix-nni i llan d amasiḥi yenna-as i baba akken buḍeɣ s axxam baba yergem-iyi yewwet-iyi armi buḍeɣ ɣer lmut azekka-nni rewleɣ deg uxxam sɛiɣ kan lebsa i lsiɣ la isurdiyen, la ula d kra nniḍen. Ruḥeɣ ḥkiɣ-as i umdawkel-iw umasiḥi-anni ayen yeḍran. Mɛac ara ttuɣ lxir yexedmen imasiḥiyen. Seg wass-nni ulamma sɛeddaɣ cceddat aṭas, tikwal luẓeɣ, jehdeɣ, alaxaṭer sḥuseɣ ila yid-i Rebbi. Sɛiɣ awal-is la Bible yesseǧehden seg wass ɣer wass akken i tt-ɣriɣ. Kra lweqt iweɛren i yeqreb bunadem ɣer Ṛebbi, s lubab n lɛatab d cceṛ, ay ufiɣ leslak, uɣaleɣ fehmeɣ deg sin Ɛisa yettwaf akk lkamel a Ṛebbi, d abrid d tidet yettawin ɣur-s. Kemmleɣ leqraya, ffɣeɣ d ccix Likul, rbaḥeɣ aɣrum-iw. seg wasmi i ffɣeɣ deg uxxam n baba, ur qebbleɣ ula yiwen ula d ass ur d-yas ɣur-s. Yiwet tikkelt uɣaleɣ ad ẓreɣ. Yettru, iḥell-iyi ad uɣaleɣ ɣer ddin imi ttneḥcameɣ-t zdat medden. Lameɛna amek i zemreɣ ad uɣaleɣ imi ufiɣ tidet? Tura tbeddel lḥala-w. D tufdiɣ s ssuma tameqqrant, yeɛni s idammen n Lmasiḥ. Tudert-iw tella deg ufus-is, mačči d ayla-w, ad xedmeɣ yis ayen i bɣiɣ. Yerna ulac deg ddunit ayen izemren ad iyi-yefreq d lmaḥiba n Rebbi yellan deg-s i Ɛisa. Tella ddeɛwa i ɛzizen nezzeh fell-i, lweqt-nni yuɛren, atta-ya. Yettwakteb, Mmi-s a Rebbi, iḥemmel-iyi. Isabel iman-is fell-i. D netta kan deg ddunit merra ara yefken iman-is akkenni s lekmal mebla ma ad iqabel rrbeḥ i iman-is. At ddunit d ixeddɛen yettqelliben nnfeɛ-nsen kan. Meɛna Sidna Ɛisa yeṣfa, d aḥeqqi, ulac deg zedɣel. Amek ara uɣaleɣ ɣer deffir, imi ufiɣ lḥeqq am-agi, ufiɣ diɣen laman, ufiɣ lɛaḍima n Rebbi dagi udem n Sina Ɛisa Lmasiḥ, ɣer umi ara ruḥeɣ. D netta kan i yesɛan imeslayen n tudert n dayem.

Ttekleɣ ɣef Sidna Ɛisa i leslak, ur ndmeɣ ara. Ɣef acu i hmaɣ armi d ass-agi? Ṛebbi ittusman d lmaḥiba, ifra-yaɣ nekkni yid-s s Lmasiḥ akken ittwekteb ila Ṛebbi deg Lmasiḥ, ifra at ddunit d iman-is. Ur asen-iḥseb ara ssiyat-nsen i medden iṛuqem deg-neɣ awal nferru. Seg wasmi qebleɣ ddeɛwa-nni, ur sɛiɣ ccek deg wul-iw belli d awaḥi Ṛebbi. d taḥqiq-agi i yesseǧehden di lweqt uqehhar d ccedda. Lukan ur yi-d-iḍehher ara Waḥi-agi di Lmasiḥ, tili sɛeddaɣ ddunit-iw merra mebla timerjut, mebla bla ma ssneɣ lmaḥiba Rebbi fell-i. Medden ttuqeblen deg ddula Rebbi ala s laman deg lefdi n Sidna Ɛisa Lmasiḥ, ɣas llan d iẓawaliyen neɣ d iseɛɛiyen, Iṛumiyen, neɣ si leǧnas nniḍen, Sidna Ɛisa iseb liman-is i wat ddunit yir kul. Inselmen yuɣalen d imasiḥyen, ttafen iman-nsen weḥd-sen acḥal d abrid. Nekkini, di lweqt mi ţḥusseɣ iman-iw weḥd-i, ţkelleɣ s ţeḥqiq ɣef imeslayen i ţwafen deg Lɛeqd Ajdid, Awal Ṛebbi, La Bible. D Sidna Ɛisa s yiman-is i d-inan, Ur k-ţanef ɣer ameṛdi. Ur k-ttaǧǧaɣ maḍi. Ihi, s ẓẓur ay nezmer ad nini Ssid d amaɛun-iw, ur ttagadeɣ acemma. Acu ara yexdem bunadem? Ɣur-i ttaḥqiq la lxuf, la aqehher, la leḥkwam, la lmut, ur yezmir ad iyi-yefferq ɣef lmaḥib n Rebbi la nnig Ɛisa Lmasiḥ. A leḥbab, Sina Ɛisa yedder ass-agi, yettraǧu fell-awen iḍ-agi ad tqerbem ɣur-s s laman s tuba. Tazmert-is, d tin n yiḍelli, d tin yettdumun armi d ass-agi, armi d ass mi ara nbedd zdat Rebbi. Ɣef wayagi i yezmer ad isellek s lekmal wid irkul yettqerriben yis ɣer Rebbi, imi yedder dayem ad iceɛfeɛ deg-sen. Iḍ-agi, ma teslam i ṣṣut-is, Ur sɣaret ara ulawen-nwen. Ikker-d itri n ṣṣbeḥ deg wulawen-nwen neɣ mazal? Tqablem tafat i d-iceggeɛ Rebbi i wakken ad aw- ad yawi leqdam yenneɣ deg ubrid lɛafya neɣ mazal tt- tetteddum di ṭṭlam n ddunit? Ma ur tessinem ara amek tzemrem ad tqablem leslak n Rebbi deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ, ad ketbeḍ-aɣ i ladres-agi. Nuba Lexbar n Lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Ad tt-ɛawdeɣ s taqbaylit. Nnuba, lexbar, lxir. Taburt n tebṛatin meyya waḥed u ṛebɛin, Monte Carlo, Monaco. Ḥesset-t mkul durt ɣef lweqt-agi, yeɛni ɣef lṭnac ɣir ṛebɛa deg yiḍ di Lezzayer, ɣef ssaɛtin ɣir ṛebɛa deg yiḍ di Fṛansa. Tella diɣen nnuba niḍen s taqbaylit ass n tlata ɣef ţţaɛ deg yiḍ di Lezzayer, ɣef leḥdac deg yiḍ di Fṛansa.